וואס טוט זיך אידישע קינדער האו אר יו, אקעי סאו איך האב ליב צו עסן, דאס איז מיין זאך, די פראבלעם איז אבער איך האב נישט קיין געדולד פאר טונא סענדוויטשעס און איך האב נישט קיין געדולד פאר לאקס קריעם טשיז, איך בין אינדערהיים, איך ארבעט אסאך פון אינדערהיים, מיין ווייב איז נישט דא, ס'נישט דא ווער ס'זאל מיך קאכן, המלכה לא עמי בבית, סאו איך טריי אלץ צו מאכן שנעלע זאכן, זאכן וואס נעמט פֿופֿצן מינוט, מיין גאו טו אלץ איז טאסקעניני, סאו לאמיך ענק ווייזן פאר ענק אידישע טאטעס וואס האבן ליב גוטע פוד, אונז האט נישט קיין געדולד זיך צו פאטשקענען, אונז זעמער דא פאר טאטי עסן, דאס איז אונזער זאך, אונז זעמער פראו טאטי'ס, טאטי'ס זענען נעבעך נעגלעקטעד, אלע שעפס זענען פרויען מיט די גרויסע אוירינגלעך און מיט די גרויסע פינגער נעילס אויף אלע די שאוס מיט סלאו מאושן ניין אונז טוה מיר אלעס רוי. סאו איך בין גאנגען איך האב אלץ אין סטאק די פאקאטשע פון טאסקעניני סאיז מוראדיג גוט יעצט די מעלה פון טאסקעניני איז וואס די מעלה פון די רעדי ברויטלעך איז אז סאיז געמאכט אין איטעלי זיי האבן גענומען חברה זיי פארשטייען אז טאטעס האבן נישט קיין צייט זיי נעמען זיי האבן ווארלד קלעס שעפס דארטן וואס מאכן אלעס פון די הייעסט אינגרידיענטס לאקעלי סאורסד, אזוי די טעג ליין וואס איך לייג אויף דעם איז לאז יענעם שוויצן, זיי ברענגן דיך א רעדי פראדוקט נעקסט לעוועל, סאו כ'בין געגאנגען כ'האב עס אנגעווארעמט דא אביסל, עז יו קען סי, סאו איך נוץ דעם בעטי קראקער, דארפסט נישט אנווארעמען קיין אויווענעס, דארפסט נישט גארנישט טון, סאו מ'האט דאס אנגעווארעמט, יעצט קוק אהער, לאמיך ענק צייגן וויאזוי מ'טוט דאס, איך האב נישט קיין פענסי, איך האב פלעסטיק קאפס, מיט קארינג באורדס, מיט קאונטערס, איך טוה נישט אן קיין גלאווס, לאז מיך אפ, איך בין דא ביי מיר אינדערהיים. סאו ס'איז זייער סימפל די רעסעפי, קוק אהער, דו לייגסט דעם אליוו אויל, איך נוץ טוסקעניני אליוו אויל אויכעט, ס'וועט אים גארנישט העלפן, כ'האב אים געזאגט איך בין א טוסקעניני מענטש, בעסטע אליוו אויל אין די מארקעט, דאס קען מען טרינקן. wow דאס האט א רייכקייט א סימפלקייט ס'האט נישט עסידיטי ס'איז ליטערלי עסידיטי פרי דאס מיינט אז דו גייסט נעמען דיין סאוער דאו שבת צולייגן אביסל קנאבעלע און עס געבן אזא בייס אריין גייט עס זיין נעקסט לעוועל אקעי האסט גענוצט דעם אליוו אוי כ'וויל נישט ס'זאל זיך אויסגיסן גענומען דעם אליוו אויל פיין יעצט גייט מען מ'נעמט אמסטעוועלדער יא זייער גוטע טשיז. קומט פון יוראפ, יעצט איך האב געפיקט צוויי אנדערע מיני טשיזעס, גאודע און גאוט, פארוואס? ווייל די פלעיווער פראופייל אויף דעם דארף זיין ערדיג, דו דארפסט קענען שפירן העווינעס, דו דארפסט קענען שפירן שעלשירת תורה אינמיטן סאמע שובבים, איך וויל נישט דא קיין לייט, ווייסט איך מיין, די די די מען גייט צו די חופה, ניין, איך וויל דא העווינעס, איך וויל ס'זאל מיך קומען אלע מיינע יוגנט יארן אלע פעין וואס איך בין אריבער און איך וויל עס אויפעסן, כ'וויל עס מאכן אנדערש. סאו דעיס, גאודע איז א העוויער טשיז, גאוט האט זייער אזא שטייפן גאוט טעיסט, אן ערטי טעיסט, סאו ס'איז זייער סימפל, אמסטוועלדער איז גוטע טשיז, איי לייק איט, קוק אן, ס'האט אפילו די באליס, סאו ס'איז זייער סימפל, די נעמסט די גרויסע, דאס איז שרעדעד, דאס איז גארנישט, פאקסט ארויף דא, פאקסט ארויף דא, פיין, איצטער גייסטו אויף דעם, דארפסט נעמען די פאטעיטאס, שניידן זייער דין, כ'האב דאס נישט ליב, דאס איז צו דיק, נעם דינע, אזוי ווערט עס רעדי, מ'האמיר געשמועסט, דאס דארף זיין רעדי אין פֿופֿצן מינוט, לייג אביסעלע ציבעלע אן טאפ, אזוי, דעטס איט, יעצט ס'דא א סיקרעט אינגרידיענס, מ'וועט שוין ווייזן, ביסעלע פעפער און זאלץ, וויאזוי מאכט מען, מ'מאכט עס אזוי? כ'קען עס נישט מאכן אזוי, ביסל פעפער און זאלץ, יא, גרעסערע שטיקלעך, לייג אביסעלע בעזל פון פערעג, א משהו, נישט קיין סאך, דו ווילסט נישט אווער פאוערן, דו ווילסט האבן דעם פאטעיטא וואס דו נעמסט. יעצט קוק וואס מיר גיימער טון, מיר גיימער עס צודעקן מיט גאוט אן טאפ, אויכעט גרויסע שטיקער, וועגן דעם האב איך אים ליב, ער לאזט זיך, ער ער לאזט טון מיט אים וואס ער וויל, ער איז אזוי ווי א מעקסיקען וואס זוכט יעצט ארבעט ביי א קארנער, עני דזשאב וואס דו ווילסט איז ער דא פאר דיר, יעצט קוק אהער. לייגסט אביסל פעסטא אן די טאפ, אזוי, נישט צו סאך, ס'איז זייער א שטארקע פלעיווער, אקעי, אוי וויי, אה, דער בחור איז רעדי טו גאו, מ'גייט אים אריין לייגן דא, עס גייט נעמען בערך צען מעקס פֿופֿצן מינוט. פיין, דער בחור איז גרייט, קוק ווי ביוטיפול דאס איז, יעצט קומט די סיקרעט אינגרידיענט, דעיט סירופ, איך האב ליב דעיט סירופ אויף אלעס, פארוואס? ווייל קודם כל. ס'איז פון די שבעת המינים, באט חוץ פון דעם, ס'איז וואן האנדערט פערסענט געזונט, ס'איז נישט ארטיפישעל, ס'איז דעיטס וואס מ'האט געמאכט דעיס, באט דאס איז נישט, דאס איז נישט די נקודה, דעיט סירופ איז ווי דיין באבע וואס האט מעשות פון פאר די מלחמה, אז זייער אסאך פון די זיסע זאכן היינט, צוקער, האניג, עניטינג, ס'האט נישט, דאס האט א מורא'דיגע דיקע זיסקייט, איך האב ליב סוויט ענד סעיווערי, סוויט ענד סעיווערי איז ווי א שידוך ווי איין מחותן האט געלט און די אנדערע מחותן האט אויך געלט באט אנדערע מין געלט, איין מחותן האט געלט פון נייע געלט און די אנדערע מחותן האט אינהעריטעד געלט, וואס איך קען נישט שניידן גוט, כ'האף ס'וועט אויסקומען גוט. אזוי, קיין בעל תאווה בין איך נישט. אפילו מ'טאר נישט מאכן קיין זוגות, באט דאס דארף קומען, זוגות זוגות. יעצט קוקטס אהער, לאמיך מיך גיין געבן א וואש. ה' מוציא לחם מן הארץ. אום. דאס איז אנבעליוועבל. קודם עטס הערטס דעם קראסט? דער קראסט איז משוגע קריספי. ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז טעיסט, איך זאג דיר אז ס'דא אסאך רעסטאראנטס וואס נוצן דאס, כ'האב נישט קיין פרוף באט כ'האב א העווי האנטש, דאס איז מורא'דיג קריספי, די ערשטע לעיער וואס דו גייסט באקומען איז די עדעם טשיז, קרעיזי קרעיזי זאכן, נאכדעם די רגע דו קומסט אן צו די פאטעיטא קומט אריין דעמאלטס די פעסטא, און די לעצטע לעוועל איז די וויזעהייסטעס אויף וואס דו באקומסט אלל אראונד, אום. חברה, דאס האט גענומען מרעישוב עד גמירא צוואַנציק מינוט, און ס'האט פאטעיטאס וואס ס'נעמט אביסל לענגער, סאו ס'האט גענומען בערך צוואַנציק מינוט, דיס איז די בעסט טינג יו קען איט פאר יור סעלף.